Essalowmaleýkim, hormatly watandaşlar! Öýüňize saglyk diläp, men Rahman, Kanadaň Toronto şäheri. Şu günki efirime, gepleşigime başlaýan. Muny başlamak bilen, ozaly bilen esasy tema, ýaňky Türkmenistandaky bolan saýlawlar, Bi Türkmenistanda şeýle saýlawlaryň geçirilmegi mejbury zat doýs, hökmany gerek zat ýöne şol saýlawda, şol saýlawlaryň geçirilmegi bilen adamlar, halkymyz bir utuş gazanzat-da doýs. Halk Bir azjyk bir ýokaryk bir neme etse. Şony arzuw etýä, emma ýöne meniň pikirimçe häzirki bu geçen saýlaw öňünden uje belli bolan hemme adamlara kimiň boljagy, kimiň näme boljagy taýda belli bolan. Şol sebäpden men bir zat aýdasym döremeýär. Biri bolýar. Dogry, ýollaryny açyp bir biziň öz watandaş Ukrainadaky bolup geçýän hadysa, o taýda näçe çykyp bilen çykdy, çykyp bilmedik häzir şu taýda ýene-de bar. Ukrainanyň içinde studentler, işgärler, işläp ýörenler bar. Şolar barada alada edip, şolaryň kynçylyklaryny bir göz öňünde tutup, halka bolsun etýän bolsalar, şo zatlaryň ugruny toýsun. şo zatlary bir aktiw alyp barardylar. A bular o zatlardan geçen ýöne diňe özleri şol neme kürsini gazanmak, diňe şeýdibem ozalky ýaly şu halkyň gyz gününe öňküden beter kynçylyga salarmyka diýip men şoň maly umyt edemok, prosto şoň maly pikir edýän. Ony pikir etýänmiň sebäbi ozaly bilen Bir azjyk bir üýtgeşikler häzir geçirerler olar. Hökman formada geçirerler üýtgeşikleri. Sebäbi ol abyşna edilýän zatlar da ýaňky bir paka bir eýle beýle bolýança şu halkyň bir gözüni allamak da bir çöp atmak diýýärdi. Şo sebäpden şo sebäpden şo zatlaram biz göz öňünde tutup bara şo zatlary e, aktiw başarsak bara e, çykyp bilýän bolsak konsulstolary jaň edeliň, jaň ediň. Men de özüme mine şu wagt Washingtona jaň etdim. Biri gepleşdi, ýöne adyny familiýasyny hem aýtmady. Adyny familiýasynam aýtmady. Indi meň aýtjak bolýan zadym, ynha men özüm jaň edemde şu Waşingtondaky posolstwa, Meret Orazowyň işläp oturan ýerine. Şoňa jaň edemde aýtdym men indi şu maly adym şeýle, familiýam şeýle. Rahman aga diýip tutulýar. Özüňizem bilýäňiz meň kimdigimem. Hä, nirde ýaşaýanymy, daşa öýüň adresine çenli bilýäňiz siz diýdi. Onsoň siz kim diýsem, aý diýdi bir watandaş diýip tutaý diýdi-da. Ýurtdaş diýip tutaý diýdi. Watandaş hem diýmedi-de, ýurtdaş diýip tutaý diýdi. Men aýtdym, ýurtdaş bolýan bolsaň diýdim, biz siziň adyňyz, familiýaňyz bar. Men diýdim, ol neme, Seýru Pentagona jaň edem ok size jaň etdem pasolstwa jaň etdem diýsem hiç hili adam ýok zadam ýok ozaň eýle beýle soradymmy swýaz erbet öýtýän gaty erbet eşdilýär diýip trubkany goýýar heý ol onsoňam bir şol adamlar şol adamlara ýaňky o zat etýän rukowadit etýän reşit meredow ministr inostrannykh del. Heý, şol adamlar şu zatlary oýlanokmyka? Daşary ýurtda ýaşaýan biziň türkmenlerimiz bar. Şolaryň ugrunda birazjyk ylgamaly, şolara kömek etmeli. Näme şolaryň näme kömek gerek şolara biz tarapdan? Näme üçin indi başga ýurduň wekilleri öz graždanlaryna daşary ýurtlarda aktiw kömek edip ýörler. A biziňkiler bolsa ýöne ýöne gury maslyk ýaly bolup porsaşyp ýatyrlar. Sebäbi näme üçin? Baş gerek. Başam diýýänim indi paka bi ýaňky serdar gelýänçä paka Berdimuhamedow jogap berýär. Sebäbi oňaýam kellesi bar-a, samanlykyl gowy. Men-de şo barada şeýle ýazdym-da, Prezident bar kellesi samanly kylgy, ýaňy dogan çaga-da ondan akylly. Boş kelle sebäpli ýollar ýapylgy, nälet okaň onuň barýan ýoluna. Nälet okaň tans edip bökende, guwanmaň ol türkmen gül berip dyza çökende. Türkmen baýlygyny özge ýurda dökende, nälet okaň bu boş kelläň ýoluna. Arkadag adyna eýe bolmadyk, halkyň halyndan habar almadyk. Dünýede barmyka muň üstünden gülmedik, nälet okaň haram dagyň ýoluna. Men bu zatlary diýmek bilen mara bir bir biziň türkmenimiziň aýna Ol näme etdi, ol beýtdi, şoň maly köp eýle-beýle gürrüňleri ýaýratýarlar-da. Oň maly gürrüňleri ýaýratman, naborot, birek-biregi podderşka edip, birek-biregiň gyýbatyny etmän, birek-birege hormat goýup, nähili şu zatlaryň öňüni alyp boljak, nähili edemizde gowy boljak? Dogry, kynçylyk bolar. Kynçylyk häzir bütin dünýede bolup dur. Hemme ýerde bar kynçylyk. Ýöne edil Türkmenistanyň baýlygy barka, şeýle bir ýerli tebigat baýlygy barka, halkyň şungal günde ýaşamagy, halkyň şu agyr günde ýaşamagy, keselli ölýärler, pahyr bolýarlar. Türmeler barada biz öň aýdyp geçdik-ä näme bolup geçýänini. Ow, aňyrdan zedip çöp bolup çykýarlar, şuňaça çöp bolup çykýarlar ow. Bir şo zatlary göz öňünde tutup, şo zatlary göz öňünde tutup geljekde de ýaňky bir halkymyz üçin bolsun edip ylgalyň. Ol hökümet ýolbaşçylaryň özleri gaçyp gidýär şo taýdan. Şämi? Biz ýöne häzir üýşüp ählimiz, üýşüp jem bolup şu öz güýjümizi görkezmeli. Ola bir. Ikinjidenem, ikinjidenem ol käbirine neme biziň oglanlarymyz bar, aý bir her hili ýol gözleýärler, bir näme diýilýär-eý şu daşary ýurda siňmek üçin. Şämiň? Her hili ýollary gözleýärler. Hä, Myrat Garagumly, waleýkim salam. Sag-aman otursyňyzmy? Öýleriňiz hemme saglykmy? Şoň üçin ol o zatlaram bar-a bir janlary ýanansaň edýänler, ýöne indi meň diýjek bolýan zadym hakykat özümize biz aktiwist, özümizi ýurt üçin, watan üçin, halkymyz üçin alat etýänimizi, çyndygymyzy görkezjek bolsak, başarsak ahyn, Kim çekinmeýän bolsa, gizläp oturmaň-ow ýüzüňizi-ow. Ýüzüňizi gizläp, adyňyzy gizläp oturmaň. Ine, köp oglanlar belli, aňyrda-da belli, ýöne şol serowno adyny gizleýärler-de. Oň ýaly etmek gerek däl ol. Bir tarapyndan gowy däl ol. Bir otkryty, otkryty çykyş etsek, ýöne özüňize serediň da, soňa soň Ana Rahman aga şeýle diýdi, bizem şeýtdik we indi şu güne düşdük diýmäň. Özüňiz ölçerip görüň. Ýok. Bir hili şübhelenen bolsaňyz, onda ana şu meň telefonym bar, jaň ediň, pazalsta maslahatlaşarys. Sebäbi çykalgasyz hiç hili zat ýok. Ähli zat reşime waproz. Şämi? Hemme zat reşat edilýän zat. Şol sebäpden Şol sebäpden gelin wara hiç hili bir öýke-kiýnet etmän, ýaňky birek-biregi gollap hereket edeliň. Ýöne käbirlerimiz ýaňky ine daşary ýurtlarda-da bir özlerini tanadanlar bar. Mysal üçin, Aý, ynha, ine, ýaňy-ýakynda Stambulda bir aýal maşgala bir şol öz seredýän garry kempirini ýaňky urýar-da. Ol türkmeniň ady üçin erbet şol. Mümkin, ol aýal maşgalaň öz kellesi birazjyk ýaňky şuňňaly nemeler, kynçylyklary görüp, kellesi birazjyk üýtgän bolmagy mümkin. Ol adamda bolaýjak zatlar ol. Ol entek dogry. Ine häzir şo biri ýazypdyr maý şoňňaly ana şolar ýaly adamlary diýýän rep näme çykarmaly ýurtdan diýýä. Ýok, olar ýaly adamy ozaly bile näin şol eden işi üçin şo taýda jogap bersin. Ola bir, ikinjidenem, ýaňky şony barlagdan geçirmeli, hökmany formada. Mümkin, birazjyk kellesinde bir üýtgeşiklik nemesi bar bolmagy mümkin. O sebäpden ony ol eme edip bolmaýar-da, sebäbi ol kellesi üýtgän bolsa, adam keselli adam ol. Ýagny, o sebäpden ol aýal maşgalanam srazu günäkär edip bolmaýar. Ana, ýönekeý aýdylany owaýyn, Ähli zady sud çözmese, şol adam günäkär hasap edilmeýär. Ana, şu wagt ine oglanlarymyzyň biri ýazýar-da ýaňky Myrat Gurbanly, ýaňky Garagumly. Bir kynçy ýerde bar-a, şämiň? Ýollar ýapyk. Ana, şo iň esasy şol ýollaryň açylmagy üçin onda-munda şeýdip bar-a, aktiwny çykyş etsek, onda-munda aktiwny, ýaňky şol öz aramyzda-da şu zatlar bir gowy boljak-da, gaty bir adama peýdaly boljak, to ýest, biziň öz geljegimiz üçin, geljek Türkmenistanyň ýoly üçin, geljek biziň ýaşlarymyz üçin. Biziň-ow Türkmenistanda ýaşlarymyz bolmasa, Myraly, Türkmenistanda biziň ýaşlarymyz bolmasa, Türkmenistan uly bir mazarçylyk diýip, Paşty her gepleşiginde aýdyp geçýän şuny. A bu oturanyň kellesi nirdeka men hiç şoňa düşünip bilemok. Öňe ýol aljak bolanoklar, konkretny ýol bilen barjak bolanoklar. Şo sebäpden ana şu Türkmenistan nano diňe turizm bilen birnäçe adamlara iş ýer düzedip bilýär. e, hökümete näçe girdeji geljek şol gelýän turistlerden. A bundan öň gelipdirler aýynda esser döwründe. Näçe e, gelýärdiler da 50 100 läp adamlar gelýärdi. Toýut bir gruppa gelen ýöne. Bir diňe bu ýekeje grupba welin soňňala adamlar gelýärdi. Welegonşikler Türkmenistanda o pöwrize ýolda trenirowka geçýärdiler, Sowet Soýuzynyň uzbornysy. A olam hökümete gelip duran girdeje haýynow. Ýöne biziňkiler tersine etýär bu zatlary, gaýtam seň bar eliňdäki baryňy şeýdip aljak bolup Şo şoňa dyzaşyp otyrlar bular. Şo sebäpden, şo sebäpden geljekki durmuşda gowulyk isleýän bolsak, hakykat ýüzünde hakykat zady hakykat edip aýdalyň. Hä, men ne öňem aýdandyryn, käbir gepleşiklerimde menem bir bir käýinjiräk sözlerimi ulanyp durun. Aýndy ol bir olam bir meň ýalňyşlygym. Ýöne ýalňyşlygym düzetmek olam bir gowy zat-da. Sebäbi ol ýalňyşsyz adam bolmaýar hiç wagt. Şoň üçin men bir zat isleýän, gözel türkmen halkymyz bar, gözel ýurdumyz bar. Emma ýurda gelen haramlar ýurdy öňküden beter erbet güne saljak bolýarlar. Oň sebäbem näme üçin? Hökümetiň baýlygy kiselerine urmaly, urmaly, daş el ýurduň men öň bir çykyşlamda aýtdymda, iki müň birinji ýylda edilen dogowar barda, ýaňky iki müň birinji ýylda edilen dogowar bar, on dördünji martdamyka diýen, Mende hemmesi nomary zadam bar şoň. Nemede Deutsche Bankda Deutsche Bankyň üsti bilen ýaňky şo taýy pul geçirilýär. 2 2 milliard näçe şola opşy pasty 3 milliard dollar ýaňky pastavka gaz üçin Ukraina. Ýagny ol ullakan pul aýna ol. Emma şo pullar Türkmenistana siňmedi. Şo Deutsche Bankda, mende şo Deutsche Bankdaky şotlaram bar, hemmesi bar mende. Özüm Deutsche Bank häzir men aýdyp bereýin, müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda şol öz interesini döredip başlady ýaňky e, Türkmen bankyna. Sebäbi näme üçin? Pribyllary olaw aňyrdakylara, Deutsche Bankdakylara. A biziňkilere näme? Aňyrda pullaryny ýerleşdirmek, soň islän wagty olaň çagalary ýa ýakynlary alyp bilýär-de o pullary. Şeýdibem, ana, biziňkiler öz biri-birimizi çökerip otyrys. Onsoň ýene bir zat aýdyp geçsek şu taýdan, ynha, aýdaly ine, ýaňky näme söwda ugrundan ýörejek adamlar bar. Bir biz bir zada düşünip bilemzokda. Ine mysal üçin e, söwda etmeli diýse, aý her kim şol, aý men hem söwda etjek diýip şoňa ylgaýar. Onuň köpüsi Ýaňky kyn güne düşýärler, ýaňky bergä batýarlar, zat etýärler-de, kyn güne düşýärler. Ana, şo zatlaram bir göz öňünde tutalyň. Biz edibiljek işimiziň başyna baralyň. Ine, maňa häzir şu wagt biznes et diýseler, dogry bir birazjyk neme etmegim mümkin. Ýöne o diýen ullakan bizneslerde men oturyljak däl, men soldat. Men öňki woýenny adam ol, o sebäpden bara ol men öz baş edýän işimi bilýän. O men häzir Aý men prezident boljak diýip men näme üçin men baraýyn otaý? Otaý prezident bolup barjak bolsaň, seň düýpgöter dünýä garaýşyň, wapşe taktikaň başgarak bolmaly. Olar bara ol pasti hakyky prezidentler, hakyky serkerdeler, olar näme diýä, şo çaga doglandan belli bolýar diýdi. Ana şolar ýaly bolýar, ýa biziň ana biziň öz doganlarymyz, agalarymyz Şaja Batyrow Onsoň Nedirbaý Aýtakow, Gaýgysyz Atabaýew, a ondan öň ýaňky Jüneýit han, Eziz han. Ine iň bärkisi bir zat aýdyp bereýin ýaňky Belarussiýadaky öňki Belarussiýanyň posoly Ilýa Welžanow. Şeýle bir zalotoý adam general özem. Zalotoý adam hemme edýän işini ölçerip, hemmesine gowy analiz berip, şo zatlary edýän adam. Sebäbi men ol adam bilen ýakyn Belarussiýada ýakyn gatnaşykda oturýardyk, ofisyna baryp, obyçna şo bäşinji Serkerda adam-da olar. Toýs köpi gören-de, Ana şol sebäpden bara öýüňize saglyk dileýän, goý degme ýollar açylsyn, goý degme ýurdumyzyň içinde hakyky, hakyky bir hakykat döresin narow, hakykat ýokaryk galsyn diýälermi şu ýakamyz bir ýokaryk aýsyn diýälermi. Bolmasa wara Türkmenistanymyz dagada bütin daşymyz ýöne şeýle bir ol tikenekli sym şeýdip çekilen ýaly Türkmenistanyň daşyna. Heý ondanam bir zat bolarmy? Obşestwo soteçniki. Waleýkim salam. Sagaman otyrsyňyzmy? Hä, maksatmy? A, şo sebäpden Şo sebäpden edýän işimiz, alyp barýan ýolumyz, onsoňam ýene bir zady şu taýda belläp geçsek, ýaňky häzir bir kimiň goýýanyny bilemok, Watan habarlary diýip bir habar gelýär-de. Habarlar diýip gelýärmi şol? Habarlar diýip gelýär, pamoýin. Ana şo taýda birazajyk ýaňky peredaçalaryny goýup, Ýaňky Ukraina bilen e, şol neme e, şol neme dawaň nemesini birazjyk nito edýärler da. Şony şeýtmäň diýjek bolýan şolara da. Sebäbi näme üçin? Olar häzirki goýýan şo zatlary bilen halky adamlary öjükdirýärler. Ol waýenniň waýenni uruň strategiýasy bar. O zatlara düşünmeýäm galar diýip şolar şeýle pikir edýär. Her bir zadyň strategiýasy bar. Her bir ugruň strategiýasy bar. Diňe bir waýenni ugruň däl. Ähli ugurlaň öz strategiýasy bar, öz ýaňky nähili edeňde gowy boljak şo taýda nähili işler alnyp barsa, nähili kim kim adamlar bilen nähili maslahatlar etmeli, şu gowy tarapa ylgaýandygymyzy subut etýän, subut etmek üçin, şony amala aşyrmak üçin şu ýolumyzyň açylmagy, ana şo zatlary öýüňize arzuw, öýüňize saglyk diläp, şu şu günki gepleşigimi gysgaçarak gutarýan. Ýöne hökmany formada paýlaşyp duruň, dostlaryňyz bilenem ýetiriň. Diňlesinler? Ýo, diňlän diňlär. Men ol san üçin çykyş edemok. Ol sanym köpelsin, aý awtoritetim galar. Men oň üçin çykyş edemok. Prosto türkmen halkymyzyň şu gam-gyn, gynançly halyna birazjyk Ýüregiň durup bilenok. Ýöne öňküden beter şeýdip hurs-hurs, hurs-hurs edip urup oturýar. Şoň üçin öýüňize saglyk diläp, şu günki gepleşigimi geçirip gutarýan. Hoş sag boluň, geljekki duşuşyklara çenli.